Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqant tajba ta' Strand Palace Agencies Limited, Cot Door, Novi, L-Naturelle,

Lest għal programm ieħor? L-aħħar żewġ programmi għalikom telespettaturi tal-programm What's Cooking fuq One. Jien ah, fl-atmosfera tas-sajf, infatti żewġ suġġetti illum li huma vera sajfin. Ħanibdew b'dawn il-cones tal-ġilat mimlin isfel b'dak il-hazelnut and chocolate spread għandna sprinkles fit-tarf u ċikkulata, nimlihom bil-ġilat u mbagħad niksuhom biċ-ċikkulata u ħafna ħelu imkisser. Dik hija l-ewwel riċetta u t-tieni riċetta sa nkunu qegħdin nagħmlu panko coated spiced chicken breasts, dawn tista' tagħmilhom fuq il-barbecue jew ġol forn kif se nagħmel jien, jien m'għandix barbecue fi studio so ġo taġin u mbagħad ġol forn. U dawn sa nservuhom b'naqra coleslaw għandna l-ħass, il-kaboċċa ħamra, ħadra, mayonnaise, tadam. Insomma, narawha aktar tard. Jien bdejt minn hawnhekk għax din hija l-ewwel parti tar-riċetta, ħa nibdew b'dawk il-cones. Mela jien hawnhekk għandi dawn il-cones tal-gallettini tajbin ħafna dawn. Issa li għamilt, bdejt billi ksejt it-truffiena hawnhekk biċ-ċukulata mdewba u naqra nuts u sprinkles u affarijiet. Mela, ħa nurikom xi rridu nagħmlu. Qabel nagħmlu sprinkles, hawnhekk għandi iċ-chocolate and hazelnut spread. Tistgħu tużaw ukoll peanut butter. U li sa nagħmel ħa naqbad dan u ħa ndeffes ftit fil-qiegħ. Ħalli meta tigdimha minn isfel, hekk ara, issib dak is-spread u tkun vera yummy. Importanti li ma nkissrux il-cones, all right? Mela ndeffsu ftit minnha Hemm isfel. Is-sal min qed jinduna jien kont qed nagħmel dieta l-aħħar sitt ġimgħat u kulħadd qed jgħidli kemm inqast. Vera nqast tara imma xorta ħa niekolhom dawn illum għax ili nistennaha ġimgħa biex induqhom. X'taħseb Aaron, ha? O mela! Mela dawn diġà huma miksin biċ-ċikkulat bil-proċess li sa nurikom minn hawn u ftit minuti oħra. Mela qegħdin indeffsu jew chocolate spread Dan huwa chocolate and hazelnut jew inkella nistgħu nużaw peanut butter. Tajjeb, dan nagħmlu hawn. Issa, jien hawnhekk dewwibt iċ-ċikkulata, hawnhekk għandi l-milk chocolate, tistgħu tużaw is-sku, l-abjad li tridu intkom. U dan huwa vera sempliċi. Mela, ħanġib żewġ bowls għax ma rridx inwaqqa' sprinkles kullimkien. Ara, Ma nafx kemm fadalli ħin Sur Direttur, hawnhekk għandna sprinkles, mela, sempliċi ara, naqbdu il-cone, inqattru ż-żejjed, naqbdu dawn is-sprinkles hemm kuluri differenti, nistgħu nużaw sprinkles, nuts, Ma nafx hekk kienx bħali ma meta mmur nixtri ġelat inħobb li l-cone tkun mhux ta' dawk il-wafers l-irqa imma minn dawn qishom gallettini. Tara kemm hi sempliċi u ovvjament dawn ħa nitfgħuhom ġol-friġġ jew ġol-freezer. Ħa nagħmlu oħra. Għandna ċ-ċikulata bajda hawnhekk. U qegħdin jgħiduli wind up. Mela ħa nagħmel. Ħa nkompli dawn ara. Għandna n-nuts, għandna sprinkles kuluriti, ġol-freezer biex iċ-ċikkulata tibbies u jien niġi lura ftit minuti oħra biex nimlgħuhom. Jien erġajt ħriġt dawn minn ġol-freezer kif għedtilkom li rridu li l-ċikkulata tibbies. Għamilna n-nuts, is-sprinkles li rridu aħna. Hawnhekk għandi l-ġilat, illum għandi l-pistachio, għandi ċ-chocolate, għandi l-frowli li se nagħmlu hekk ara. Għandi scoop. Ħa naqbad ftit minn dal-ġilat u ovvjament indeffes u nimlew il-cones. Sa l-idea huwa sempliċi. Naqbdu l-ġilat u ndefsuh fuq il-kawn u dawn jerġgħu jidħlu ġol-freezer, ok? Mela, il-ġilat tistgħu tużaw sikkina qed nipprova li ma nkissirx hawnhekk il-kawn. Tefsu U dawn jerġgħu jidħlu ġol-freezer biex jsiru sodi ħafna, prefbbilment mil-lum għal għada, għax dawn iktar tard sa niksuhom biċ-ċikkulata. Qegħdin taraw? L-aħħar waħda. U importanti li ddefsu il-ġilat. ġewwa u isfel. Issa tinsewx għandna dak iċ-chocolate and hazelnut spread isfel. U dawn għal ġol freezer. Ħa nkomplu it-tieni riċetta il-burgers bit-tiġieġ. Jien hawnhekk li għamilt kelli żewġ diri tiġieġ, slajsjajthom min-nofs, neħħejt il-filz u għamilthom għalihom. U li għamilt żewġ imgħaref Greek yogurts, sinna tewm u ftit żejt bżar u milħ u ħallejthom jimmarinaw għal xi nofs siegħa. Ħa nagħmlu tip ta' panur imma mingħajr il-bajd u d-dqiq, dawk l-affarijiet normali. Dir-riċetta ili nagħmilha ħafna żmien. Jien hawnhekk għandi panko bread crumbs u li se nagħmlu, ħa niksu dak it-tiġieġ bil-panko bread crumbs. Mela li rrid nagħmel huwa dan. Ħa nitfa' ftit żejt hawnhekk ġo dat-taġen, qed insaħħan it-taġen hawnhekk. Ħa nagħmluhom shallow fried u mbagħad nispiċċhom ġol-forn. Ovvjament dan huwa żmien ta' barbecues u nkunu barra, so tistgħu tkomplu ssajruhom minflok ġol-forn u taġen fuq il-barbecue. Mela jien hawnhekk ħa nżid onions, thyme, chilli, paprika, cumin u garlic. Dawk huma kollha it-tomiet. Is-seg dawn sa sajrun fuq il-barbecue minn flok ġottaġin u l-forn once li nlestuhom mill-panura irridu nagħmlulhom naqra żejt fuqhom, ok? Ma nafx għalfejn qbadt iż-żejt kont qed inħares lejkom u ntfli, intfixkt. Mela ħa nerġgħu nibdew. Ma nafx jekk għaddix sew, imma ma jimpurtax. Eh, iż-żejt għal hemm ġot-taġin. Mela, dak huwa lest, li rrid huwa l-bżar u l-melħ. Qed ikolli ħafna x'nagħmel bħalissa, moħħi mhuwiex sew. Nispiċċa d-dar, l-ordnijiet tal-kejkijiet tagħkom. Ħafna affarijiet. Għamilt id-dieta. Mela. Taf kemm tlift? Disa' kilos f'sitt ġimgħat. Issa ara kemm hu sempliċi. Uh, vera, vera. Hekk u hekk. U dawn se nitfahom ġol burgers. 1 għalhekk faċli ħafna. Temmen li jien qed nisma' is-sound technician u d-direttriċi minn hawn ġew, mela qed nismagħhom kemm jgħidu ma jifqux. Nisa huma, hux vera Nisa huma, ma teħlux kollha ta', għax hawn minnkom laqas jint nnifsu, hux vera Marija, laqas tisma' leħinha, sagħtejn sħaħ. Imma dawk it-tnejn, hux vera. Tara kemm hu faċli. Issa, dawn, hekk it-taġin xu saħanx. Iva. Niċċajtaw bejnietna għax malajr jieħdu għalihom dawk. Iva smajtek. Għax allavolja bil-bieb magħluq, xorta qed nisimgħek. Waħda minnhom ma tħobbx il-ħaxix u xejn daħlet illum qalt li jaqgħu ħafna ħaxix donnok qed tagħmel illum. Għattilha le dak ġast l-insalata ħankunu qegħdin nagħmlu dawn iċ-chicken burgers. U xegħel wiċċa. Chicken burgers imma mhux kapuljat tal tat-tiġiġ kif qed nagħmilhom jien illum naqra differenti. Mela, ħanaraw ekkux sħun biżejjed. Tajjeb. One, 2 3 jisom kibru dawn il-breasts, Jurassic chicken breasts. Jurassic taf xi jfisser li jkunu kbar ħafna, pa' dinosaurs. Dik hija ċajta li konna nagħmlu ma' sħabna Aaron O'Neill fuq il-programm l-ieħor, Jurassic Chicken. Darba ġabuna naqra tiġieġ, naqra tiġieġ, naħseb kien fija is-sider ta' zdin. Mela ħan kompljonik, ħan kompli nsajjar it-tiġieġ u niġu lura biex inkomplu Jiena hawnhekk rixt dak it-tiġieġ minn ġol-forn, ilu ġol-forn xi għaxar minuti, seba' minuti. Ehm, huwa rqiq ħafna. Mela se nagħmlu huwa dan. Għandi l-mozzarella di bufala. U ħanaqbad il-mozzarella u nislajsja fuq it-tiġieġ. Għandi żewġ blalen hawnhekk. Nerġa' ndaħħala ġol-forn. Ovvjament irridu għat irtab. Nerġa' ngħidilkom jekk għandkom il-barbecue, qegħdin tagħmlu l-barbecue, terġa' titfa' kollox fuq il-barbecue. Nafet ngħid l-istess affarijiet imma peress li huwa żmien tas-sajf. Kulħadd ikollu l-barbecue, ma dawn sejrin ġol forn. Li sa nagħmel ukoll għamilt il-wedges jien Qabel bdejna l-programm tfajthom ġol-forn u dawn il-wedges kull ma rridu nagħmlu sempliċi samna il-patata wedges, kellna l-bżar u l-melx garlic granules, ftit rosemary, ehm, naqra żejt u dawk ġol-forn għal xi nofs siegħa. Mela ħa nimsaħ hawnhekk għax fadlilna slow. Is-slaw huwa tip ta' coleslaw għal din ir-riċetta. Nistgħu nneħħu dawn. Mela jien diġà ppreparajt. Għandi ftit kaboċċa ħamra u ftit kaboċċa bajda, nofs bastla ħamra mqatta' u kelli waħda karrotta u ħakkejtha. Issa ovvjament din il-kwantità li għandi quddiemi mhijiex biex nimlew erba' buns biss, hija kwantità kbira. Issa, li sa nagħmel għandi bżar u melħ. Issa, minn flok sa noqgħod nagħmel xi tip ta' dressing partikolari, llum għandi il-garlic mayonnaise u ġest ħan itfadak u naqrasel. Imma soltu nistgħu nagħmlu tip ta' dressing bil-mustarda, bil-mayonnaise u affarijiet differenti. Hawnhekk għandi għasel Saħħantu ftit ħalli jkun iktar artab. U hawnhekk għandna dan huwa vegan li qed nuża, m'hemmx għalfejn ikun vegan ovvjament għax qegħdin nużaw it-tiġieġ. Imma kien ġol-fridge u jien għad mela ħa nuża dan. Mela dan huwa l-mayonnaise, qisu Kreter by Maref. Issa, kull ma rridu nagħmlu hekk, inħawdu kollox flimkien hawnhekk aslu. Hawnhekk jien għandi tadam Malti miċċat, vera huwa tajjeb. Issa biex nagħmlu l-buns, nabdu dik it-tiġieġa Bil-ġobon il-mozzarella di bufla maħlula. Nagħmlu il-ban, ftit minn din il-ħassa, il-coleslaw, ħa nagħmlu biċċa minn dik it-tiġieġa bil-mozzarella, tadam, u nservuha iktar tard b'dawk il-potato wedges. Ħa nħawwad kollox u nkomplu biex nippreparaw u nlestu dawk il-ice cream cones. Mela ħriġna dawn minn ġol-friża u hawnhekk għandna ċ-ċikkolata u li rridu nagħmlu inbillu din ġoċ-ċikkolata u malajr malajr malajr malajr għandna ħafna ħelu differenti u nuts u nwaħħluhom fuqha kif iċ-ċikkolata tkun għadha soft. U ovvjament peress li l-ġilat huwa kiesaħ kollox jiffriża minn l-ewwel. Diki, dik istorja ħanitfa' dina u nagħmlu oħra. Mela hawnhekk għandna il-ġilat. Hawn ħafna sħana ġo studio illum. Din tmur hawnhekk, ġo ċikkulata, inżejnu u dik hija lesta. Mela ħanilek se nagħmlu jiena hawnhekk ħanibda nisbarazza.

U jiena hawnhekk lest għalikom bl-ikel tal-lum. Dan il-programm huwa il-programm il-programm qabel tal-aħħar vu di għandna biss flimkien il-ġimgħa d-dieħla u nagħlqu għas-sajf. Imma nerġgħu nkunu magħkom f'Ottubru għal programm ieħor What's Cooking. Ir-riċetti tal-lum ħa nibdew b'dawn iċ-chicken panko breaded buns. Mela hawnhekk għamilna dik it-tiġieġa Bil-jogurt, it-tewm u ftit żejt marinajniha għal xi nofs siegħa. Għamilna dak il-panko breadcrumb, dawk is-spices u l-ħwawar. Mbagħad ġo t-taġin ġo l-forn jew jekk għandkom il-barbecue dar dritt fuq il-barbecue. Għamilna l-mozzarella di bufla fuqha sakemm tinħall. Mbagħad sservejniha hawnhekk bil-barbecue sauce, it-tiġieġa, slices tat-tadam, dak it-tadam ta' Malta, dak iċ-ċatt, u għamilna dak is-slaw u fil-ġenb Għamilt dawk il-potato wedges bil-tewm u l-rosemary. Dik hija l-ewwel riċetta. It-tieni riċetta id-diżerta. Hawnhekk għamilna dawk il-cones. Ara xi ħlew. Dawn il-cones tal-ġilat, kellna iċ-chocolate and hazelnut spread fil-qiegħ, fil-ġenb. Għamilna il-kisja fuq barra biċ-ċikkulata u bis-sprinkles, nuts, eċċetera. Ġol-freezer u mbagħad spiċċajnihom hemmhekk Dik ċikolata ħelu u sprinkles u dak kollox li jgħid yummy. Aħna hawnhekk sa nħallukom, aħna nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor tinsewx issibu r-riċetti fuq il-Facebook page What's Cooking with Manuel kif ukoll il-website aceline dot media. Jien nerġa' ningħaqad magħkom għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm What's Cooking. Ciao ciao. Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Strand Palace Agencies Limited, Cot Door, Novi, La Naturelle, O l-Italja, Valio, Intispa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Greg and Ellul.